Malatsaratsaka jiaby ke vita tsara le weekend nagnano hoe nagnano hira surtout diako ta tsy de hoe le nagnano hoe hira le hoe hira hiran'ny maman'ny zanako igny ma igny zay mety gaga nareo ah diany tagny moa mba Resto du coeur hoe anaovagna ilay hira baka iharan'ny artiste jiaby mais tsy mora magnano raha. Mais igny hira fa nikarokarenay fa ela fa mandeha huff. Raha tsy diso za fa fa fa presque quinze ans hira igny natao, namboarigny mais tsy nety nahavita donc aujourd'hui vita hira igny mais mais sanareo navoara mais meme ça meme raha hoe misy Raha mety misy valazany le hira na hita fiboaka tsara zay iny le vola anany iny mbo vola andentsika gasy fa zegny mandentsika amin'ny am fagnampian amin'ny resto du coeur fo zany mais noho ny resto du coeur fo raha teneniko hoe efa natao zany le composition fa miamby artiste ny tsara zegny artiste maro kay za zao miambigny valiny teninareo jiaby zay artiste te participer zany tsy mifidy na karaha nataon'ireo jiaby nagnano tamin'ny hoe tamin'ny coluche igny zegny na hoe nataon- nataon'ireo koa tanana Amerique zegny nataondry nataondry Michael Jackson tout ça hoe mba fagnampiana tanindrazana mihetsika ty ilaina tegna grave izy io tsy hita edy e tany avy any Los Aima volamena soixante treize kilos igny. Lasa eo it conteneur ndraiky vatosoa sy ny tariny hoe toutes les richesses de Madagascar là. Nanjary hoe point d'interrogation tsisy valiny. Za tsy hoe la resiko fa malahelo fona akama tsarao jiaby zegny mais atsika ndraiky tsy agniky. Tsy apetratsika karaha io raha io. Mais zay ndraiky agnano eraka nefanefo parce que maro ny na ny gasy atsika ataontsika manomboka gasy atsika gasy manko. Maro koa zegny vazaha zegny na hoe za tao Belgique tany na ro belge jiaby io. Maro zegny vogno nagnampy zegny na olo magnano ampagnanovagna video zegny na am la musique antsika gasy manko efa mare efa mahay ndraiky momba la musique mais hoe na hoe amanaovagna le clip tout ça zegny itadiavagna antsika jiaby e tsy mila olo tsy ataontsika sômasôma raha ty mais pour commencer Tsy maintsy hoe dejà miara miray d'abord atsika jiaby zegny zay zay artiste zegny, mangataka aminareo jiaby za tsisy aza tsisy ankanavaka, zay mety mety ny ataony, composition ndraiky fa ao Dada Dada Ravalisaona zegny studio nany, izy hoe tegna hoe magnano ny fisaorana azy zegny za magnano misaotra, hoe raha hoe mamoaka studio teneno hoe tsisy problème, Omena tsika gratuitement c'est normal izy manko tia tanindrazana izy olona mba hoe managna avagna koa sady hoe vognona te hody olo jiaby anie te hody am tanana am tanana tsika ty mais raha am raha antena koa mety raha mandalo en ce moment sarosarotro ny manjary hoe mivolagna hoe ah andeha hody eh aleo ndeha raha eto sa ndeha ndeha karaha io fa on peut pas aller les yeux fermes quoi donc je tiens vous dire à vous tous on lache rien on ne lache rien du tout. Mais rony mpangaltra io ndraiky, legny mangalatra vahoaka ndraiky, io tsy apetrahanay karaha io, on va pas laisser ça comme ça. Moi personnellement, je vais pas laisser. Moi personnellement. Mila hita fo ny hafaran-draha jiaby aia 73 kilos de l'or la tsy hita, 73 kilos et quelques, et la misy huit conteneurs, i raha tsy raha ny ananaovan-droa alitra io. Fanagnana antsika jiaby isika nanjary nanjary hoe tanàna farany masikiny nefa Rajah fanagna antsika hao feno mindraika ataontsika amin'ny hoe mikalokalon'ny mozika fo ianao ma tsika gasy tsy raha olo tia ady antsika gasy ataontsika moramora fo boka le raha ataontsika moramora fo tsika izy ke zay ndraiky misaotra misaotra an'i Dada Ravalison mitaona misaotra ny anabavy navitao nandalo raha nataonay hoe izy ny za coutette sady hoe ny za le composition ny le hira koa manko Tsy ataotao ilay hira momba ilay hoe momba ilay resto du coeur io satria ny kina hitantsika hira tsara hoe le le groupe zany nanaova hoe karakôry ataontsika agnaran'izy ity amin'ny resto du coeur io rek mba sasany ake détail koa l'essentiel raha vita tsara ilay hira hoe ataontsika hoe mba mbalaza hoe ny but de mbalaza any international satria hoe asiana teny gasy asiana teny vazaha français zany hoe vazaha manko rehefa amintsika fotsy français atao hoe asiana anglais sy espagnol Donc zay mana taleta me donc la je hoe mana taleta zay ana hoe mba mety hoe misy dihy surtout talenta moko ananantsika gasy raha momba hira mais na fanoratana zegny raha hoe le zay misy idée ina aza tous les idées sont bienvenues miambigna anareo za andefasanareo message fo za zegny na amin'ny Sanjery na amin'ny Dada Am Dada Ravalison izy io tsisy tsy mea izy Dada Ravalison comme j'ai encore dit hein c'est c'est une vraie star tsika zegny hoe reharehatsika mais c'est un homme très très humble olona tsy dia miteny raha ao Belgique aloha tsisy olona tsy mahafantatra an Dada Ravalison satria izy niteny aminareo hoe izy mi-participer amin'ny fanaovana voice tout ça donc tsisy artiste tsy mahafantatra an'i Dada Ravalison Dada Ravalison zegny raha mandeha Belgique ao zegny fa fa tsy miboaboaka karaha io fo fa tout le monde tout le monde le connait quoi donc atsika magnano merci za magnano merci izy aloha zandriko dada amin'ny amin'ny le hoe fanetretehany ndraiky nanomeny fotoana anany jiaby nefa izy olo tsisy le temps maro asanany tsisy olo tsy mienregistre aminany ao mais namiany volaigny tsisy ah, tegna tagnany roa sady amin'ny fonany enao manko olo am- olo atsimo agny zegny raha nanovako ro merci tsirabe ro olo atsimo amintsika amin'izegny ro agny ce sont des gens de parole

Mais izy refa trandrakainy aza ahoagna le hoe aza ahoagna vola na misy raha mety azo aminany na hoe rien que pour pour ouvrir la porte comme on dit izy fa ny tsika edy fa ny tsika jiaby hira na maman'ny zanako igny nataoko igny igny le hoe fa ma hiran'ny tsika jiaby zegny igny ka mi-toucher olo jiaby de hoe mifankatiavana fo boka tsika ty mifankatiavantsika gasy jiaby tsy koragna ataoko lava e za fa tsy lava tsaratsara tsika jiaby je vous souhaite bonne semaine. Et puis tsy apetraka tsy karaha ty, miandry anareo artistes jiaby zaho eh, zegny tsy ho lava resaka. Merci mety ka mety akadikadailendro akadikadailendro borizany aby io ndraiky ro mpitondra ao ndraiky fang fangalaragnan-droa io tsy apetraka antsika io. Io ndraiky zay tsisy agnapetraka amin'io. Apetraha maty koa, kalalo maty an-dronono am raha tian-tegna, tanindrazagnan-tegna tian-tegna, io tsisy lay ialane, tsy za fo o! Ialà aminay tanindrazanay tsy zaza raiky malahelo Misaotra aminareo jiaby am message azoko mampirosy magnamia merci anareo jiaby zao ty taloha teo bka sasany tsy ni comprendre igny hon nagnasasa ahy zao ty donc je crois que le malgache lasa tonga saina iraky antsika gasy hoe ha marigny fo raha novolagnin'i serge ty sady raha mila fahita eo bka

Ah non arongagna atsika agny rogny ah farany zo eh! Miala tsiny aminao zay Monsieur le Président mais anao tsy maintsy mignamia compte rendu ela aminay olombelogno. Zay aty tsy biby. Zegny ah tsaratsara tsika jiaby mais am magnaraka koa mais anareo tsy apetraka anay. Zay ndraiky ah famvolagna. J'ai qu'une parole en même temps j'ai que je n'ai pas que les paroles et je suis un homme d'action hitanareo zegny. Mais fa nande le composition le hira mais izy raha iarahagna maro zegny. tsy maintsy angalagna idén'olo jiaby mais composition efa nikomansy anao koa efa nikomansy tsy maintsy tsiory tegna ndraiky avec le temps raha io tsy ataotao koa magnano raha tsy môra surtout raha mômba hira io surtout raha ty ataontsika hoe international mihitsy ny tena hoe but ny le hira aboakantsika mômba le resto du coeur veloma antsika jiaby veloma bisous courage courage antsika courage antsika gasy